Туох ото майары? Өссө остуолга кыһыл ыскаата тэлгэппиттэр. Дьэ улахан туох оро мунньах буолар быһылаах. Хайа улуус лоохтуурдара учууталлара кэпэрэтиип дьилиэттэрэ кэккэлэспиттэр. Дээрэ, улахан атыыр мунньах буолса быһыылаах. Мин да киирэн иһиттэхпинэ туох баар үһү

Хайа, балбаара метиен кэллин ду? Ойо, өстө бүгү көттүккүгүн олороллор дии. Эһэ өйтөр боллахытына мин да сырыттахпына тугуй? Оннааҕар ити пионердер миигин ааҕарга үөрэтэннэр, оннааҕар букулаары ааҕан бүтэрдим ээ. Молодец.

Чамунньахпытын саҕалаҕын. Суруксут Анна Ивановна манна олор. Тохтоон, бүгүн саха норуотун олоҕун сүүс сыллаах улуу былаанын былааннаары муһуннубут. Тыл барар дакылаатчыкка Улус сэтриилээх кэмитиэтин председателі иккилии үстүү хонукка утуйбакка эрэ оҥоҥхону истэбит. Онон сүүс сыллаах улуу былааммытын олоҥхо курдук истэринэбит. Истэн бөҕө буоллаҕа дии, киһи сүрэҕин сэргэхситэр, өйүгэр-санаатыгар киирэр гына кэпсээ. Табаар, толоруулаах доропуон, кооперация хайдах сайдан, үүнэн, үрдээн иһэрин өйтөн-санааттан сүппэт гына кэпсээ. Ээ, оччоҕуна үөрэх туһунан өссө ордук кичэйин кэтсэ. Туох дьаһал үлэ дьол-соргу барыта дьан доруобуйата тубустаҕына, дьан-дьаһа ыарыы-сүтүү суох буоллаҕына, оччоҕо эрэ кыайыллахтаах. Онон эн дьыалатын умнаайаҕын кэпсээ. Дьэ, ити табаарыстар бэйэлэрин үлэлэрин туһунан эттилэр. Ат сүүрдэҕинэ ытта хаалсыбат диэн өс хоһооно баар. Аны биир уон сүүс сылынан көмөлтөт иһит диэн баар булуо дуу, суох дуу? Кулут кумалаан аат суор, умнаһыт диэн төһө өргө дылы баар булуой? Ээ, мин кыра киһи кыраны боростуой киһи боростуой ыйытыыны ыйытабын. Хамначчыт хаһан суох буолуой? Хамнас хаһан тэҥнэһиэй? Төрөөбүтүнэн оҕо көрүү дьэстиитэ хайдах буолуой? Таптыыр доҕотторум, үтүөкэннээх үтүө табаарыстарым. Дьэ, этиэххитин эттигит, ыйытыаххытын ыйыттыгыт. Төһө кыылларны кыаҕым баарынан эппиэттээн көрүөҥ буоллаҕа. Дьэ, Өктөөбүскэ революция уон сылын туолан, уон биирис сылыгар барда. Дьэ, курдук, бааппыт уон сылга олох былдьаһыгар сэттэ сылы мэлдьи кылаас кыргыһыыта буолбута. Тойон кулут мөккүөрэ буолан аастан, хайдах-хайдах олохпут уларыйбытын туох-туох саҥа куорбаламмытын дьэ ким да өйдүөбэккэ хаалла. Ол курдук Октябрь революцияда биэһин сылыгар, ол эбэтэр түһүнчэ тоҕус жүз алта уон сэттэ сыллаах дьылы улуус-улуус аайы, нэһилиэк-нэһилиэк аайы аны төлөпүөнүнэн кэпсэтэр буолуохпут, араадьыйа баар буолуоҕа, хонуунан автомобиллар сырсыһыахтара, салгыҥҥа көтөр ааллар көтүөхтэрэ. Дьэ ол хонукка оҕуһунан айаннаан тиийэр сирбитин уон чааһын сылдьар буолуохпут. Ноо, тугун бэрдэй? Оччоҕо устарбытын ханна гынабыт?
Сымаарыста, тыынча тоҕус сүүс сэттэ уон сэттэ сылга саха норуотун үрдүкү улуу мунньаҕа буолуоҕа. Ол уларыйыаҕа. Үрдээн үүнэн иһиэҕэ, бары хомуналар, артыаллар, сэбиэскэй хаһаайыстыбалар хайа аҕа улууһун сиригэр үөскээбиттэрэй да, ол аҕа ууһугар бэриллиэхтэрэ доҕоттоор. Дьэ, сомоҕолоһон бэркэ олоруубут. Табаарыстар, тыһыынча тоҕус сүүс аҕа уон сэттэ сылга тимир бетон дабарыастара тутулуохтара. Киһи түһээн да көрбөтөх, истэн да сэрэйбэтэх таас дьэҥкир дабарыастара оонньуур сирдэр оҥоһуллуохтара. Муусука, тыйаатыр, киинэ араас көрүнэр онно буолуоҕа. Салгыы сиригэр итинник дубуйастар тутуллуохтара да? Ыйытыылары кэнники
Тыһыынча тоҕус жүз тоҕуон сэттэ сылтан истэн кэбиһин икки тыһыынча сэттэ сылга дылы бара баар үрэхтэри, күөллэри холбоон, ханаал хаһан, ходуһа сирдэри угуттуур, өҥнүүр буолуохтара. Улуу өрүттэр, үрэхтэр бука бары сүнньүлэрэ көнүөҕэ, түгэхтэрэ хаһыллыаҕа, таас олбох устун устар буолуохтара. Уонна иккилиирэ тыһыынча уоннуур сылга дылы ардахы хаары бэйэтэ салайар Дьикти дьылы-дьылҕалыр ыстаансыйалар оҥоһуллуохтара. Ол ыстаансыйалартан ардагы, хаары ханна суох сирдэригэр салайан, төһө наадатын көрөннөр түһэрэр буолуохтара. Ардах бэйэтэ да мээрэтинэн ардах хаар бэйэтэ мээрэтинэн түһэр ини. Эйдээҕэ.
Дити курдук, иккилиирэ тыгынчы уоннуур-истүүр сылга дылы бары кырдьаҕас дьону араас эн тоҥ күүһүнэн эдэрдэригэр түһэриэхтэрэ. Сылаар ааһар, күүс киирэр ууларын, моросоктарын иһэр сиир буолуохтара. Ол ааттара уопсай ааты буоллаҕына, «Жизни токсины» диэн үһү. Аата дьиэбэтин, оччоҕуна ким да кырдьыбат дуо? Доҕоттоор, икки тыһыынча уон үс сылга Алаас, алаас, үрэх-үрэх аайы ынах сылгы үөрэх этиитинэн дэлэгэйдик үөскүүр буолуоҕа. Онон биһиги сирбититтэн араас омуктарга арыы, эт, сүөгэй, кымыыс, олортон оҥоһуллубут араас эмтээх астар, үрүҥ илгэлэр, өлбөт маҥай уулара буолан оҥоһулланнар баар буолуохтара доҕоттоор. Ол миэгэ ааспытын сииллэр үһү да?
Дэ бүтүүбэт диэн эттэххэ, бу курдук биһиги урааҥхы саха Бу харахпытынан көрөр аан ийэ дойду бу. Киэбэ киэлэде тупсуоҕа, ньуура сирэйэ көнүөҕэ, ат атаҕа тостор, оҕус ыарҕата ыллар адаар мас муоталарбыт адьас суох буолуохтара. Ол оннугар өрүс өрүс, үрэх үрэх аайы, саас үйэ тухары турар тимир бетон тирэхтээх тимир күрбэлэр баар буолуохтара. Онон табаарыстар, Өктөөп өрөбөлүүччүйэтэ Сүүс сыллаах туолуутун икки тыһыынча сүүрбэ сэттэ сылга дылы сир үрдүгэр эрэй, уруй диэн аас, туор, ытыыр ынчык диэн сор муҥ олоҕо суох буолуоҕа диэн бары сэрэйэбит ол сүтүөҕэ. Аан дойду үлэһит норуоттарын өрөгө-соргута үрдээтин! көстүп көстүбэт аан дайдын дьоллоох өрүүтүн салайтын диэн уруй айхал этиэҕэ улуу махталын таһаарыаҕа дьэ доҕоттор кырдьык олоххо ырай олоҕо буолсун Кирилов үтүө дылбарыгар олоруубут диэн Бу былааны толорорго сүүс сыллаах улуу былаан уурааҕын ылыныаҕын!
Бу былааны толорорго ууруу уурабыт, тылбытын биэрэбит.
Улуу Ойуунускай дьоллоох олох кэлэрин сылыктаан көрбүтэ. Төрөөбүт норуотун тылкытын туһугар сүүс сылы эн өтө көрбүтүн, эргини иһэргэ, саҥаны айарга дуорааннаах тылынан доргуччу туойбутун, Эн поэт буолаҥҥын үөскээбит дойдугар үөрэхтээх элбээтэ, олохпут тубуста. Төрүттээн хаалларбыт кэс тылгын ситэрэн-толорон иһэбит, баҕарбыт эн баҕандьы туолан барҕарда олохпут биһиэнэ.